Nyikwa Ramogi Ajwang' an Jaramogi Obondo Mumbo. Adonjo mondo wapuonjre weche mag chike Luo. Nawacho ni ka wiyi bari mang'eny titudri koda mondo amiyi yath makare. Amor kodu nyikwa Ramogi. To ka tiendeni chwakre ka mach, rewi to kimulogi to ging'ich ang'icha to gibiro tudore koda to akonyi e yo makare. Then awacho ni ka in gi dhok ma ok nyal chamo chiemo duto, ka chiemo duto nyalo donjo kuomi Nyako Ramogi, idhi yudo gik moko mabeyo ma kisungu luongo ni full iron, mineral and vitamin. koro ibedo gi gima iluongo ni ngima mabor kidwa ni idag aming'a, cham chiemo ma ok iyiero. Apani kanyo iwinjo. Kichamo chiemo ma ok iyiero to ibiro dak aming'a e yo makare. An gi penjo ma adwa ni koro mondo apuonju seche gi eki Nyako Ramogi. Ma koro mano James Owuor ma jaseme Body Kolunje openjo ni chon mond yawuoyi ne ok donj kor ka mideye gi gi kweregi. To ang'o momiyo sani timore kamano? Aduoko osiepa mopenjo penjo ni niya, piny olokore nitie gik moko ma mond yawuoyi timo mok beyo. Kech sama idhi kono mineno kata mana ojengo nanga ma iye mar kwaru gi dau, donge ichalo nyiek dau to kendo idhi e dhodi mwalo tang' ubedi achiel gi wuod mamani koro ok oyie kata sani riwo nanga mar suka gi mama riwo nanga mar suka gi dau momiyi dichuo e dala ka shida tup waket rum na luor machon no kata mana sani nyakwarit kor kamach kama baba gi mama joninde kuom nyithindo mosebet madongo Koro jawinjowa ni penjo jabodi kolunje magi penjo moa bodi kamoro ni asat en gima kwero sana koro miyo mond yawuoyi mawinja e youtube ka sani wetho donjo korka chiena mar jaduong' monyuolo ni dichwo nyaka ka daw. Nitie gik moko ma kipimori go e ot ka to biro nego ni dichwo. Ibiro chalo ibiro chalo nyiek daw. To ok adwa ni ichal nyiek daw. Neno marach. Haya, wadhi mbele nyikwa Ramogi. Uh, penjo moro. Penjo ni ng'ato dwa dhi dongo kowadgi moro to owadgi ni nogogo dala kosetho ka gidonjo. Magi ka ng'ato dwa dhi donjo kowadgi mondo oger to owadgi ni notho to nongo kode dala kosetho mong'e malong'o ni tho to nosebedo kacha mose mama cha osepwodhore momadho nyaka chai to chwore to noter kacha kotho koro wuoyi ni penjo ni bedo dhi odong kowadgi mana kodhi kanyo to gigero ot moro To ot ma nene owadgi odhiye koninde bade cha kodonje gi dhakono to negore kende. Dhako cha bo negore kende. Nyakora Mogajwang'. To ma en mifano ne jomoko bende. Sama idwa dhi kata lako e terono, nyaka ing'i kama idhi timo ang'o? Kama idhi teri. Dhako ma nya dhi teroni boseloso chach chwore, tipo giri oset opwodhore kode kinyalo tero kanyo to sama itero no nyakora mogajwang en gi rangaye ti be in gi rangayi kanyo winjore en gi rangaye to in in dalau ok winjre mago ter moba to chuore ma nokawe ka nokel ka kotho koso ngima odno kitigo e weche mag tero odno kitere dhakono muda mane ma dhako nyalo tiek od dichuo motho mangima notho to ne gibiro kanyo ka gi ngima dichuo notiek kod kwer dala ka moloko ne nyaka ot koro chuore otho ka dhako nyalo loso weche mag cha chuore ma jater tere e od thoni mobudh mati onyalo budho aming'a matin kech samoro onge welo malime mogak mapiyo piyo obudhe kata ich onyalo make odno to ng'ama dichuo to dar ka dhako osegole e yor lek dhako kogoli e yor lek kapok oyike mago lek mobam dhako kokeloni mana madam moro mago lek mobam nitie lek moko mobam to ji paro mana ni osebiro koro en ema nyaka inene mubedi mumakru mithegri Onge kaka ng'ato nyalo kelo ni lek be piyo ka en ng'ama ni omo kotho to noloko mabor. Ok nunindga, ok nulorga dhoot, nokotedni 10 years moa oko kotho. Igedo ni koro udak kaka dhako gi dichwo. Odwa kelo ni lek nang'o? Koro magi ema nyaka itudi gi Jaramogi Obondo Mumbo. Abiro miyi yath makare ma ot moger ne dhako motho en. idonje gi trough gi basin gi yien mitiyo godo maber e iye tigolo yien go kibiro e liel tapimo ni gimitimo mano dhakono biro mogoli e yo makare nitie joma mon odagi golo to ketho keregi kabisa kijawinjo to iwinj gini kok iluwo yore mag dhako motho e yo maber to dhako kideg siemi kata gotieno kinindo nang'o mitimo cha ang'o mikethono to bende osetho mibuo kabisa wadhi mbele gi puonj nyikwa Ramogi Ajwang' Oya. gipenjo apa ni mae asesomo koro adhi e moro mano akuro udi seme ka gin gi diel man penjo ni be dinyuom nyako ka en kende, be dinyuom nyare ka en kende ei dala, dhakoni oringo. Ei. Be onyalo rwako welo? Nyikwa Ramogi amedo dwonda. Dichwo dhako nowuok onge, koro nyari opong' idwa nyuom. Ema Akuro Koth gi Dielman Wuod Asembo jopenjo ni bende jaduong'ni nyalo rwako wend nyare ka en kende? Mano penjo mangima. Jaduong' ni ka winja sechegi to gimotimo en leng'o welogo kowadgi moro. Onyalo leng'o welogi kowadgi moro ma mbasne kata maduong' ma bende nyige osenyuom. Mano e gima ochak dwaro moyudi. Kech eng'e ni ka koro jogi obiro gichamo gweno, dhok okel ka, jaduong' ni ok nyal wuondre ni odhi kelo dhako moro moro amora mokwany e ndara okego, nyaka okemna gi min nyako. To kapo ni jogi obiro moteno moleng'o wendo ni kowadgi moro, to okwero nyare ni kik uneg gweno kono nikech mamau nyalo duogo ka to yudo ka gweno usechamo kowadwa cha to koro chuori ok bi chamo gweno ka. koro ka uterogi kocha aleng'ou kocha nikech aonge dhako sani to utedne jaodi chiemo madhak kaka ring'o rech koro ot onyalo nyombo seche te gi ndalo duto koro ka min nyako ni osehogo maber moduogo to ot biro biro biro to chamo gweno kor gi nyako to mara ni kendi ni binyombni kendi kata dhako ni kende onge osiepne machwore manonyuome ni an ora dhi nyombo kama min nyako onge dichuo donge ng'ama dhi tieko kwer magigo koro gin keny moko makata ka dhako winja to gine dwa timore ne to en kende to ling' ka yuore moro ngima ok orumo gi kanyo kapodi nen kari ogak dichuo onge gik midwa tieko go kweri nyithindo mobiro e keny madhok olayo gweno cham ionge go ling' gi oko Adhi mbele nyikwa Ramogi. Mar ariyo, mm, Otieno Jabondo ka nigi diel man Guda Sembo penjo ni ka idhi goyo dala to teko orumo kabisa ma ok itieko chik to en odiechiengi mar ariyo e ligala. Ditim nang'o? nyakwara mogajwa teko mar otando lal tidhi go dala chamo gweno in gi jaodi kanyo unindo pamoja umakoru dalani kaka umakoru un gi jaodi ma hie minyuologo nyithindoni dalani biro riere nikech kaka umakoru nindono teko biro biro to be kapok ipenja ni en gima pok itimo titudri koda abiro miyi yien makare mondo ibed gi teko mondo iluw chike dalani ok en ng'ato nono in iwuon dala mang'ielore mapok teko obedone ni to dalani be pok iringe dhako pok to hero makri ura maka makri ura maka ka teko biro chier moluwo chik dala to be dhi mna bedo maber to kotamore chuth to eka nyithindo gedo dalano wuoyi geragera simba to utame kanyo kokele nyako to wuon gi kete piny to gone mbaka gima nitie wuoyi ok kend kanyo. Gibiro kendo ka giwuok oko. Ka gidwaro nyiri to oko. Koro dalano en na mar bworo to wuon gi moriginal no ema nitie. Min gi moriginal no be nitie. Lakini kaka gimedo makre ma ageno kaka an Jaramogi ni teko dhi bet kanyo. Ok ochuno ni kidonjo ni tibed gi dhako. Nyalo chuno ni tibedo gi dhako. Nyalo kethore tibet kata juma. Bora ni uno una pamoja kanyo. Weche dala thoth. Ageno ni winjo. Wadhi mbele nyikwa Ramogi. An Jaramogi. Nene akendo kaka nokenda kaka dhako mar ariyo to ne oketa adak e od nyieka mane otho chon. Penjo ni be anyalo muono od nyieka mane othocha nikech ode nikech odni kethore. An Mary Nyaugenya. Mary dichuogno iri kwere ni kata kama ininde ne en od dhako mane osetho ok ber. Oketi gi tuoche mok dhi rumo. Mar ariyo, we muono od nyieki mane osetho. Full stop. Mago juok. Apenjo niya, an Jack Otieno, wan gi Joseph Godi Wuor Julius mar Marenga Beach. Jonyuolwa otho ka ok onyombo. to an adwa dhi chamo gweno, dwend kisera, be nyalore? Ka jonyuol nosetho te, gigi kitimo to ok itho. To ka jonyuol ne nitie, titimogi ka jonyuol nitie, tigaro jonyuol kuomi to dongruok ok dhi maber. To jogi kotho to gigi kitimo tinyalo timogi kata ka ipango oko. Tibiro wuok gi oko tidhi e lopi. Ok ditim gi kiwuok e lop mama gi baba kama joikgi ka e dalau ka. Inyalo losogi gi oko to tho mabiro neno onge. Ibiro dongori. Mak mana ni ne wan ga gi yiend luo mag tonde kaka midoyi giri. Gin yien ma seche ma koro ochopo ni baba giri notho kamano tidwa chako manyien, tirego maber tikete kodi ka kado girigo obiro tikete. Wabiro tudore kodi mondo ang'adni riekono makare. Midhi minyuom dhako micham gweno maonge gima timre. Kama chik otwe yie, ok inyal lose gimoro amora kaka dalau ka ok inyal wuok e kidhi nyuomo dhako kijogo tho kok otimo gimoro amora but kidar midhi e piny mabor mikala ore gi gode kumidhi pondeno titimo midongri maber ka joka ne ngima to kuri pogori kodgi ok imienri kodgi ageno ni winjo Wadhi mbele nyikwa Ramogi, an Jaramogi. Apenjo niya, an Boaz obila opewo, nyamera ne okend kam, kamoro kamoro madagi otho, to ne ok odhi iko dagi. Koro bedo dog kono nyombo be ne pok onyuome. Kane ok otieko kwer mar dagi mokwongo, to ne en dhako ma be pek nonyuom kono. Odwar kend kamoro, kech weche mag tho girigo nowinjo, nyombo be pok ne ng'ano nyuome, ng'ani be noyudo liel kane ni kode. Koro nyakoni ka winja e YouTube ka, odwar kamoro odage mopogore gi chwore cha. Gik mane otimore gi dichwono richo. Thog cha onge kwer motieko. kuro be noa gowi ng'ano be nogero ne udi ma omono machalo gima noire odwaro kaka inyalo thiedhore olwokre maler odwa dichuo moro kawe ng'at cha biro biro kawo nyako moro ma be kia weche mag lielgo biro dongorego tibe dwar kaka inyalo dongori koni mano e ngima makare Adhi mbele nyikwa Ramogi Ajwang' kaduoko penjogi moja kwa moja. An Jaramogi Obondo, an eh, Gerald uh, awuok Majengo. Apenjo ni be ber goyo dala kaok wagero simba e dala be nyalore? Donge nyalore unyalo wuok e pango nikech samoro dala jonyuol otho orumo, samoro baba nikende to be dalano kigoyo to iwuok gi oko to wuoru ok nyal dhiye odwaro mana babau moro ema chung'ni ma nigi dhako mondo dalani midhiyeno idhi idongri to kodhiye kende ni en modhi obetie misumba kamano to ok ber kuom jonyuol mawinja modong' achiel achiel nyathi kago dala tidwaro ni wuon gi moro ema chung'ne manigi chiege koro ka nyathino dhi dongore in inyalo neno anena, inyalo donjo e bang'e koserwako jogo mochiemo nikech koro in kendi ichalo ng'ama ong'ol. Kata ka in baba manie dala, wuodi ok nyal mako nyako tipwoye apwoya, owuok kanyo igonyone odhi onyomba anyomba tionge dhako ma min wuoyi, ah en makosa. ketho nyathi wadhi mbele an eh, kabaka sei kawuok dala mar malindi maweni aha uh -huh. Nyamera penjo ni en chi wuoyi machogo to kware nyocha otho to pok jaoda onyuoma to odwa dhi tieko gigi kaachiel, nyombo gi iko. Mago pusi. Okuong odhi onyuomi tenge kata ka dala cha pok oike jaduong'. kata kapok oyik kwaro to dhi onyoma nyoba dalau moriere molog mochiem ae to pang duoga e liel kaka or mano e wach mangima wadhi mbele nyikwa ramogi an jaramogi obondo kapuonju moja ka moja kawuok ka penjo ni adwa golo dala to lowo onge baba be ne osetho to mama nyisa ni eh, awuog e bath rangach kuma ochomo kuma nagede to an wuoyi mar ariyo to wuoyi maduong' pok okendo ube pok owuok to aonge gi ot dala, be anyalo golo dala kapok agedo? Mama onge jater kata sani. Ok inyal gedo, ok inyal gedo dalau ka koro sechegi kaka simba kech oonge ng'ato. Bath dala kama osiemoni no bende kik igedie, dhi pang oko mabor to idwa lowo ibi ing'iew to igedie. Gimomiyo awachoni kama, en to koro opimoni kaka min gi, to ng'ama duong' pok okendo. ng'ama duong' pok ogedo koro ito koro ikale kaka ng'ama nade ti nyathi nikech imiyoga mama uni mogo to kapo nono itimo gigi to dalani no tuo biro luwi to itho tiwe mne chiegi kanyo nikech chiegi en ang'iewa bath rangach kama osiemoni nowerigo wadu maduong' nitie kendo uriwogo tawe ode ka en be oonge ng'ato dala ka bok igedie kama osiemoni no be uwe wadu midwa kaloni nyaka ikal mana kiwuok idhi mabor ipangi dwar pesa ing'iew lowo idhigo e dala ma chik onge dwar wuoru moro ka nitie mambas babau onyoni dala mamau to ok nyal nyono kech oonge dichuo ageno ni winjo gino makare sechegi kawo meru to onge dichuo nodhi gi jolemo to onyono dala kama igoyo ok nidongri kawo babau to onge dhako to baba ukawo jolemo ni emotero kanyo to onge chiege mang' odok riwo go pien baba uno iri e dala nino aye gik ma kamago omiyi owadgi moro ma nigi dhako tidhi dongori eh. uh, nyikwara moga dhi mbele penjo wuok ugenya ungas chuora onyuoma Kaeto onyuoma ka anie simba. Ne ok watimo ang'o, ne ok watieko chik nyombo, ne ok watieko chik nyombo kaen ne ok otimo ang'o? Nyikwa Ramogi mano gajore, wakawo penjo wadhi mna mbele. Nyinga George Owino kawuok Gem. Apidho mwogo to jiranda ochako pidho budho. Napuonji nyoro ni gik makamagi mago juok. Gik makamago moriw e puodho achiel kelo chandruok kendo kelo tho. Koro gik ma jirandigo otimo ok ber. Adhi akawo penjo moro piyo piyo. Daktari iluonga ni Gordon Ne ahero nyono owuoch dhiang' e ndara katin. Mano nyiso ang'o? Onyiso mana biro bedo japith kuomi. Nikech owuoch dhiang' kata chieth dhiang' nyithindo kata nyiri mang'eny oluoro ok mul. Jomoti kata joma dongo ema tiyo kode e yor muono, manyiwa. Kaka ni imule ti mano in japith ma thiring'iny ahinya. Dwa mana olosi. Aya kanya tieko kadok kosiepna no, mana ng'eni godono winjo. Iluonga ni jachil, an jasego. Wuonwa ne oweyo, minwa ne oweyo baba higni apar. To notieko oduogo ir baba kendo motieko higni apar gachiel. Then odhi chutho. Agero agero simba kanye to ok en dala. Baba inyiso ni otimo ang'o? Owacho ni adhi ager adhi ager dalana ei dala mama ma en go matin. Be ber nyikwa Ramogi? Uh, gedo e bwo mama matin onge gima timi, in emiketho nyithi mamano. Mamau be ka dhi duogo dhi duogo kamano ka ber to wuoru oweyi panga panga iwegi yudo ka mama matin. Mondo mama matin oger nyithinde e yo makare. In iwuon idhi ipang oko. Kech meru cha dhi to duogo dhi to duogo. Kodek pore ka mama matin oselosoni dongruok to obiro wacho ni obe koro odwari kaka nyathine mondo ilos dongruok kode. To ka wiyi yombore to chik bi ikia, ibiro dok ire ni uloso dongruok kode, tidhi e sanduku chon, odhi negi. Koro ka baba riek to we tudi gi mama matin e yor dongruok, oketi ipangi, to simni lowo moro, tilose dongruok mari. Nyakwa Ramogi Ajwang'. Amor nyikwa Ramogi en Jaramogi Obondo. To kawe uta bende apenji ni malaria chandi, to be in gi high fever, ing'ogo yelo yelo ka, koyo chami mok owinjore, tudi go bonde yien mabeyo manego kudni mag malaria. Adhola in go mok nyal chango, tudi go bondo mondo wadin kidonda no. Kata obed mar sukari, kata en mar ningu, abiro tieke. Be in gi adhola machandi nyako Ramogi? Tudi gi Jaramogi e weche mag thieth matindo gi madongo ma nyasi miriwo go ji.